Miarahaba antsika ny tena Coach Richard, Coach en développement personnel. Hitanareo aza aho fa mitsikitsiky. Ny tsikitsiky dia misintona fahombiazana. Ianao mitsiky iny fotsiny tonga dia mitsiky aminao ny vintana. Ny olona mototra lava dia misy vibration négative satria izy ihany misintona an'ilay vibration négative amin'izy mototra lava. Nefa izy izao raha mitsikitsiky, raha mivarotra izy izao dia mandeha ho azy ny fivarotana, misintona tonga ho azy ny client. Izay ilay hoe force d'attraction. Io force d'attraction io tsy voatery hampiasa hazo ianao na hampiasa zavatra fa ny habitude anao fotsiny dia miteraka force d'attraction ho anao. Ary ao anatin'izany habitude lazaiko izany ny fitiavana mitsikitsiky, ny fitenenana zavatra positif. Io vavantsika io zany a mila miteny zavatra positive foana, zay le hoe avadibadiho impito iny lela alohan'ny miteny, aleo miteny zavatra positive foana na mahita zavatra negative be ary ianao manodidina anao, rehefa hisintona fahombiazana ianao de zaro ny lelanao, ny vavanao hiteny fahombiazana, hiteny zavatra positif. Mbola mitodika amintsika ihany ny tenako resaka pensée positive. Tsy ny vava fotsiny izany mila miteny zavatra positive fa io fisainana io koa dia mila io misaina zavatra positive. Fantatrareo moa izany hoe maloto saina? Ny olona maloto saina dia miahiahy lava, misaina zavatra negative lava. Fa ianao a, ho vay izay ahiahy izay a, ho lasa fanantenana. F'iny ho fanantenana ao anatin'ny fonao sy ny sainao dia mifanaraka amin'ilay zavatra tenenin'ny vavanao dia misy vokatra tsara miseho amin'izay fotoana izay satria ianao a, misintona hatsarana. Izany misintona hatsarana izany dia izao ny vatana ho salama tsara, dia izao ny saina. Ny saina mila mikotrana. Inona no mikotran'ny saina? Ny zavatra hitan'ny masontsika anie feno zavatra negatif be dia be. be fa kosa rehefa ampikotrana an'io sainao io ianao zany e de foanana ao anatin'ny saina reny zavatra fiarahamonina ny jiro tapaka ny disadisa isan-karazany fa io sainao io zany fixenao a i saina zavatra positif a miaraka amin'ny zavatra tenen'ny vavanao zay zavatra izay a miaraka amin'ny action satria finoana tsy arahan'asa ozy zava fotoana. Mila miasa koa izany fa tsy manofinofy miracle fotsiny na hoe hanao rituel ianao dia dia mahomby fa ireny rituel ireny dia singa hoentina hanampiana ilay hery ao anatinao izany hoe ampli amplificateur d'énergie izy ireny ka rehefa manana pensée positive ianao ny vavanao miteny zavatra positive foana ianao en action foana mila miasa isika Ny dikan'izay, hahazo vokatra tsara amin'izay isika amin'izay fotoana izay. Ny tanjon'ny développement personnel dia fampivoarana ho an'ny tenanao. Rehefa mivoatra ny tenanao, fitaratra ho an'ny hafa, fitahiana ho an'ny hafa. Afaka mi-créer zavatra izany ianao satria ilaina ny atao hoe esprit de créativité. Izany hoe afaka mamorona asa ianao. Tsy ianao intsony ilay mpitady asa etsy sy eroa fa ianao ilay mamorona asa dia ianao indray manome asa ho an'ny hafa. Izay ilay atao hoe fitahiana ho an'ny hafa. Fa tsy fitahiana ho an'ny hafa mihitsy ianao na ny tenanao ary mbola ho voafatotra. Ny dikan'izany, aza manaiky fatoran'ny lasa amin'ny fiainana. Ireny lasa tsy nahomby ireny, ataovy bye bye, ataovy velomy ireny. Fa tsy mahasoa anao ny fisainana an'ireny lasa tsy nahomby ireny. Fa ovay ny fisainana hoe ankehitriny aho olom-baovao. misaina zavatra tsara, manatratra tanjona tsara, ary teniteneno amin'ny vavanao foana hoe, tratrako ny tanjoko, olona mahomby a! Omeo tsodrano mihitsy ny tenanao, satria ny hafa anie tsy hanome tsodrano anao izany e! Ny sitrapon'ny olona dia enao mitsipozipozy eny atao fanondro molotra eny, fa kosa enao mila manome tsodrano ny tenanao, manao affirmation positive, za dia olona mahomby, salama lalandava aho! Aza mihirahira aretina lava koa fa manjary miantso aretina izany fa hirahirao mihitsy hoe za dia salama lalandava, olona ambinina ny zava-drehetra aho, olona ambinim-bola aho, manantona anà ny vola, mitangorona amiko ny vola, hitangorona amin'ny fahombiazana aho. Dia hitanao an'izay manomboka eo fa lasa olo-mahomby ianao. Homme de succès, femme de succès, fitaratra ho an'ny zanaka, ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ho avy mamirapiratra ny firenena. Hamaranako azy dia mbola betsaka ny lesona hozaraiko aminareo fa santatra am-bavarano ihany ny androany fa tiako tsipihana tsara ny pensée a. Garde tsara ny pensée mba ho positive foana. Ny vava, garde tsara ny zavatra tononon'ny vava. mba hiteny zavatra tsara mandrakariva isika, io vavantsika io na atao hoe fantsom-pitahiana, fa rehefa tsy fantsom-pitahiana io vavanao io dia lasa fantson'ozona, izay zavatra teneninao io dia lasa ozona sy zavatra fampotehana foana, fa manomboka amin'izao ahenoanao an'ny fandaharan'i Coach Richard izao dia zaro ny vava hiteny zavatra tsara, hiteny fahombiazana, hanome fitiavana ho an'ny olona, hanome tsikitsiky ho an'ny mpiara-belona. Hamaranako azy dia.

Lesona zaraiko ao an, mahasoa ny fiainantsika, mitondra fahombiazana amin'ny lafiny rehetra rehetra, na ny fidiram-bola, na ny fimpiasana ny ankizy, na ny fampianarana, na ny fampiroboroana ny activité anao, mety daholo izany rehetra rehetra izany an, azo ampiroboroboana daholo ny zava-drehetra. Mazotoa izany tsika manao partage amin'ny page, averiko tsara, page, taratra hazavana, groupe, pitik'afo. ny kaonty Coaches Richard na hoe Mpinini of Eden. Nisy ny kaonty teo aloha hoe Wise Richard fa ny kaonty Wise Richard moa dia nisy ny gafy nisy ny piraty fa mitoetra foana ireny zavatra nizaraiko taloha ireny dia mitohy foana ireny zavatra ireny mitohy foana ny lesona zaraiko anareo fa za tsy manaiky raha tsy mahomby daholo isika rehetra rehetra Coach izy Richard mpino ny Oefenden. Oefenden dia anao kosmika, rehefa misahana ny haute science mystique sy ny haute science kosmika ny tenako dia mitondra anao kosmika hoe Oefenden. Mankasitraka antsika ny tenako a! Eto foana tsika hifampitaiza eto ary tsy manaiky tsika raha tsy mahomby daholo atsika retraretra. Mankasitraka antsika retraretra dia manao veloma ny tenako Coach izy Richard.